Обращатель. Нет. Бырын-бырын заманда, сез концертник, үрдәк үрәтник булган заманда яшәгән ди әби белән бабай. Әби белән бабай яшәгәннәр рәхәтләнеп. Ну, бабайның, бабайның исәнлеккә, исәнлеккә биле авырт Кан биле орта башлагач, печән чаба алмый башлаган. Печән, печәнне чаба алмый икән. Эй, печән чаба, печән чаба алмага. Җәй буена, җәй буена, менә сөртеп аудардың телефон. Җәй буена ширләгән. Җәй буена ширләгән һәм печәнне чаба алмаган. Юк, яңадан. Борын, борын заманда Кәҗә кабында сез калдыса, дип үрдәк үрәтник булганда яшәгән ди әби белән бабай. Әби белән бабайның булган кәзә белән бер сарыгы. Эй, шатланышып яшәп яткан чакларда бабай чирләп киткән. Җәй башында бабай чирләгән. Билем авырта бит, әбекәй, дигән ул. И, дигән. Әйе, шулай, дигән улым. Аннан соң печән вакыты җиткән. Ә печән вакытында бабай печән чапмаган. Беләсеңме нигә? Бабай чирләгән дә чирләгән, авырткан. Хәзер нәрсә эшләргә? Ярар, дигән әби әйткән. Фермер Шаһитка биргән бит без бай җирләребезне. Шаһит бирер әле безгә салам дигән. Печән дә бирер дигән. Ә Шаһитның тоже эшләр әйбәт булып чыкмаган әле. Ул елны яңгыр яумаган. Яңгыр яумагачтын салам да, печән дә бик булмаган. Һәм фуражлык башлык та булмаган. Эй, әби әйтәйгә теңә бабайга. Бабай, бабакай, нишлибез соң? Бу сарык белән кәзәне ашатырга бит әйберебез юк, курмы юк бит дигән. Курмы булмагач нәрсә эшләргә соң инде? Белмим дигән. Әллә мәскомбинатка гына җибәрәбезме, бөгелмә мәскомбинатына? Бөгелмә мясокомбинаты бит инде, әбием, әллә кайчан металлоломга сдавать итеп бетерделәр, анда бернәрсә дә калмады инде, дигән. Әйе, дигән. Ә кая итәбез соң, дигән. Әйдә, диген, базарга илтеп сатыйк. И, дип әйткән әби бабайга. Ничек инде, ничә еллар буена кәзә сөте эчеп үстек. Ничек инде без аны хәзер чыгарып суябыз инде дигән. Жил бит аларны дигән. Нәрсә эшләгән сәшләргә кирәк, или чегәннәргә биреп җибәрәлем дигән. Эби әйткән чегәннәргә бирсәң алар ар сирк артистларына сатарлар. Яфаларлар аларны. Сирк, сиркта ач сөртерләр. Алардан кешеләр көлерләр дигән. Менә нәрсә эшләдек син. Морзаларны урамга гына чыгарып җибәрик тә шунда, урманга дигән. Үз көннәрен үзләре күрделәр, теләсә эшләсеннәр, нәрсә без аларга ответственностьлар что ли дигән. Бабай. Дәрән нәрсә булса булды дигән. Нәрсәкәй? Бир аны. нәрсә бирәбез соң дигән сотовый телефон что ли сотовый телефоннан шалтырата белмиләр алар дигән әйе ну ярар ул болайрак булган кәҗә белән сарыкны чыгарып җибәргәннәр сарык чыккан хутта сарайдан бер капчыкны эләктергән Буш капчык. Баралар икән урамнан. Баралар икән светофордан. Кызыл кызылга чыкмаган торалар. Алар яшелгә чыгып киткәннәр. Ә кешеләр турга чыгып киткән, кызылга. Сара караган да кәҗәгә әйткән. Әллә бераз бараннар инде алар дигән. Әйткән, юк, это не бараны дигән, козлы просто. И дальше киткәннәр. Шулай урман Урманга таба җитә башлагач, әйткән, кара әле дигән, мондагы Айсфат Юлларович фатлы беткән икән бит дигән. Ярар дигән, бетсә бетәр инде, без бит нәрсә, машинада йөрүче нәрсәгә итләр түгел. Болай гына барабыз дигән. Баралар, баралар, баралар, баралар, баралар, баралар икән. Әбей әйткән. Карале, слушай. Кәҗәгә. Безнең әби белә бабай, әби белә бабай. Нәрсә ашарлар мик? Тукшатта. Нәрсә ашарлар мик әле дигән. Аннасы әйткән. Эй, ничава пятерочкаларда дашырак бар, дашырак ашарлар дигән. Ә сөт дигән. Дә сөт инде. Пальмовый сөт бит ул. Анда тул анардан сөт алмасыннар лучше дигән. Может, үзебез кайтып бетәле бераз әле. Әй, мулы. Тарарарарарулечки. Эви алып кайтканда базарда коймак алып кайткан, сөт алып кайткан. Пока кәҗә белән сарык барганнарда бабай әйткән. Эй, менә шулай ашарга иде еллар буена. Дурак баш булганмын, кәҗәләргә Салам салып, печән чабып йөргәнмен. И, пенсия без акча бар. Ни эшләп дурак булырга кирәк? Кеҗелер карап яткан шул. Әллә кайчан шулай итәсе булган икән. Әби әйткән, "И, картым. Ансы шулай да шулай. Ну бит хәзер коймакның 1 литры күпме торган белмисең шул син" дигән. Көн сайын ашалмасын син ан дигән. Ашарсың, айына бер тапкыр. Пенсия килгәч. Әпин сине. Без синең белән дигән. Газга түлисе бар, суга түлисе бар, утка түлисе бар, мусорга түлисе бар дигән. Әби бабай әйткән, кит монда нинди мусорга кем түләсен нинди ана ярдан тертте шыр җибәрергә елгага. Әби әйткән, син ничеки природнадзор килеп иманыңны шкүрәү син хәлгә.